Ийэ Ийэ итии үүттээх чэйэ тыйыс тымныыны сылытар. Ийэ эмтээх илиитэ ыарыыны доҕорутар. Ийэ намыын куолаһа айдааны алдьархайы тохтотор. Ийэ сырдык мичээрэ эрчим угар сэниэ биэрэр. Ийэ наҕыл ырыата кэрэҕэ угуйар кэскили түстүүр. Ийэҕэ махтанын куруутун, кырдьыбыт саастарын убаастаан, ханнык да ыарахан кэмнэргэ өйүөҕэ эйигин кин эрэ. Харыстааҥ ийэни тыыннааҕар, иһирэх, эйэҕэс эбээни. Ийэлээх диэн дьол буоллаҕа. Ийэ таптала оҕотугар, сүрэҕин аҥаара киниэхэ, тапталын туоһута киһиэхэ. Дьоһун саастаах олорон, ийээ диибит нарыннык, имэрийэн ылабыт, сырылаччы сыллыыбыт. Кини сэмэй мөссүөнэ, кини кэрэ эдэрэ, көстөр өрүү харахпар, дьоһун далбар хотуммар. Ама үөрүөм суоҕа дуу. Оҕо буолан сылдьартан бэйэм ийэ, эбээ дэтэн дьолбун сэмээр кистиибин. Элбэҕи ыраҥалаатым. Оҕо сааспын, олохпун ийэттэн күндү ким баарый, ким күн сирин көрдөрбүтэй? Истиҥ махтал тылларын аныам ийэм барахсаҥҥа, биһиктээбит киһибэр ииппит үрүҥ аанньалбар. Оо ийэм барахсан, куорунай сириттэн киирбитиҥ, сытыы кыыс оҕото ийэкээм хоруоп аймаҕа тэнитэ, кэлбитим кыйыс, кыыс буолаҥҥын. Ол кэлэн чахчы да элбэхтик, таҥара төһөнү биэрбитин аҕала сатаабыт эбиккин, олонтон ордубут сэттиэбит ыал буолан оҕо өрүү тэнитэн, эн ааккын салгыыллар сиэннэриҥ, оннооҕор орто кыыһыҥ аҕа уончам, бэйэм ийэ эбээ буолан олорон күннэтэ эйигин-саныыгын, санаабар көрөбүн, кэлэн баран элэстэнэн, түргэн-тарҕан бэйэҕин, эн ийэҥ курдуккун дэттэрэн, сэгэйэ хаамарым мин эмиэ. Оо ийэм барахсан суората бу күҥҥэ кэпсэнэн кэллэҕэ, маайыстар, дуунньалар, даайыстар, ааныстар махтанар да этилэр ахтаннар, кэлбиккэ-барбыкка ааспыкка утары уунара ол аһын минийэн, утаҕы ханнарар Аччыгы тоторор, сүрэҕим үөлүтэр сөрүүнэ абырыыр да этэ дииллэрэ. Оттон мин ол хойуус уораты нэлэгэр миискэҕэ кутаммын, Боппуолдьа диэн сиртэн сүүрүннэн аҕалар буоларым, сүүмэхтээх күөрчэҕэ сарсыарда лэппиэскэнэн умньааммыт, харса суох мотуйар буоларбыт, Оо, ийэм барахсан, сынньалаҥ да диэни билбэккэ, түннэри иистэнэр буолара, ыалдьыбыт оҕотун бүөбэйдээн, хараҕын симэн да көрбөтө. Мин ийэм барыны сатыыра, иистэнэр туоһунан, тирииннэн, от охсор, от тиэйэр, мас мастыыр, ардыгар бултаан да кэлэрэ, ийэкэм илиитин сылааһа билигин даҕаны илгийэр, ардыгар сылаата таайара, түүн түһэн ыллыыра иэрэччи, ол онтон соһуйан уһуктан, иһиллээн сытарым куттанан, мин төрүөм иннинэ икки кыыс оҕото, төрээннэр төттөрү барбыттар. Ол иһин буоллаҕа, төрөөппүн кытары ииттэрэ биэрбиттэр биир ыалга, тохтоло суох ытаабыт буоламмын, кэлбитим дии ийэ эйиэхэ, ол ийэм барахсан, сири кытта сир буолбуккун көрөммүн, хараастан ылбытым. Үөрэппит тылларгын өйдөөммүн, кытаанах санаабын ылынан, Турбутум ээ мин уорастыйа, уопсай күрүөҕүт сууллубут, сорҕотун уот сиэбит умайбыт, арай биир чиргэл тиит турара чэлгийэ, ол тииттэн билиэхтэрэ манна хоруумаптары сыталларын, хас сааһын аайы тыллыаҕа, сиэмэтин ыһыаҕа, титирик бөҕөтө үүнүөҕэ, мутукча сытынан дыргыйыа, уҥуорбут Ууһуга утуммут салҕаны Эйэким удьуора тэнийиэ Сыл ахсын ийэлэр күннэрэ санатар миэхэҕэ сэттэ уонтан тахса сыл аастар даҕаны кырачаан кэмнэрбэр тулаайах олохпун. Миэкэм барахсан Борто дойдуга отучча эрэ сыл олорон ааспыта. Түөт оҕоҕо күн сирин көрдөөттө, иккитэ кыраларыгар төннөр, тапталлаах кэргэнэ Сэмэнин уот сэрии олорут мэҥистэр. Ийэм унаарыччы көрбүт хап-хара хараҕын, убуһун хоп-хойуу суһуоҕун дьулугур гына таһаатын өйдүүбүн. Дойдум дьоно ийэҥ аҕаҥ кыраһыабай үрдүк тэтилэр, эн ийэҕинэн эбээҕин удьуордаан кыра да хара да эбиккин дииллэрэ. Ийэкэм барахсан эрдэттэн ыарытыйар буолан балыыһаҕа сытара, түүнүн онно тиийэммин ийэм хоонньугар киирэрим. Көмүс тарбахтаах Ааппый диэн дьоно-сэргэтэ хайгыыра, эр киһи көстүүмүн тигэрэ, баайара, быысапканньара. Ийэ кыыһын көтөҕөн олорор гына оһуордаабыт хартыыната, баар билигин миэхэҕэ Күндү көмүс киһибин ахтан-санаан, сыллаан ыллахпына ийэм сытабаарга дылы. Ийэмин эрдэ сүтэрэн, ситэри тапталы билбэккэ хомойон, ийэлээх оҕолорго ымсыыран, саһан муннукка тыырым. Биирдэ эмит аһынан төбөбүн имэрийэн аастахтарына, мин саҕа ол күн дьоллоох суоҕа буолуо. ийэкээн барахсан эн ситэри олорон оҕолоргун дьүөгэйдээбэтэх эмнэргин күн бүгүн мин ийэ эбээ хос эбээ буоламмын ситэрэр толорор дьоллоохпун бар дьоммор эһиэхэ этэбин күн сирин көрдөрбүт олоҕун анаабыт күндү киһигиттин ийэҕитин харыстааҥ дуу кыаммат түгэммэт сааһыгар иҥэримэҥ дуу киниэхэ Хомойуу, хоргутуу санааны. Мин күндү көмүс ийэ, тулаайах кыыс оҕо аймахтарыгар иитиллэн, борбуйун көтөҕөөт айылхатын аналынан аал уоту оттунаары уон аҕыс сааһыгар огдообо киһиэхэ хараҕынан хайхаан сүрэҕинэн сөбүлээн кэргэн тахсан утуу-субуу уон икки оҕоҕо күн сирин көрдөрөн, амарах төрөппүт буоланнар, бриллиантовай урууну ааһа көтөннөр, быр-бааччы үөрэ-көтө олоорторо. Ийэм миэнэ кэрэ намчы дьүһүннээх, үөрүнньэн майгылаах, түргэн тархан туттунуулаах үлэһит үтүөтэ, атшыт мааныта этэ. Алаадьытын минньигэс сытыттан Сарсыардатын оҕолор уһуктан оскуолаҕа барарбыт. Үөччэҕин ытыйан, биһилэҕин тыаһыттан сүрэхпит сылаанньыйан, үөрэрбит көтөрбүт. Киэһээтин оһохтон илиис халыыпка буһан тахсыбыт сып-сылаас дыргыл сыттаах улахан улахан килиэп кэтэһэрэ. Саха манаһын, моторуйбут соботун, оо, олус да бэркэ, астыы турара билигин да харахпар бу көстөр. Утуйуох иннинэ үлэ-хамнас бүтээтин, оһох тула олорон, ийэм нарын куолаһынан остуоруйа кэпсиирэ, сонунун үллэстэрэ. Ол кэннэ сып-сыла силиитинэн аргыый аҕай имэрийтэлээн, сыллаталаан ылара. Таптыыр, аһынар, өйдүүр, харыстыыр, көмүскүүр, эрэнэр, күндүттэн күндү төрөппүт ийэбит барахсан мэлдьи-мэлдьи тыыннааххын оҕолорун сүрэхтэригэр.